Hello, guys. Welcome to today's show. My name is Nachooks, and you're on GFL TV, the home of football. If today na the first time we dey see our program, for here we dey bring you football updates all over the world, bring you news from La Liga, Premiership, Syria, and the rest of the world. For now make we start with Arsenal football club news. So today show go dey very different because my laptop get issue so e no gree boot so I no come fit shoot the way I take dey shoot to edit am to upload am. So today I go just give una update like this then tomorrow I go look for how I go take carry am go computer village make I go change the hard drive because I think na the hard drive be the problem. So we enter today's news. Omo, e no be news again. I say Arsenal don beat Southampton 3-0 as we dey happy with the way wey dem take win. Odegaard score for the match, Lacazette sef score, Gabriel Magalhaes sef score. Even though we miss plenty plenty chances for that match, but we still thank God say we still win. But apart from that match, the thing wey come overshadow the match na the way wey Aubameyang take behave because Aubameyang no say he no play for that match wey we play against Southampton because Arteta drop am. So that one come be the controversy, na be the talking point today online now. So Ateta don issue statement say the guy im get disciplinary issues wey make dem come drop am and as of yesterday nobody know wetin really sup so this morning na now we come dey hear say aubameyang request for leave so the guy come comot So boy come come back late to training. On Friday, he no even come London Colney at all. He missed training. The guy no turn up at all. And he no call coach, he no call anybody. Tell them, says, okay, see you. Oh, I no go come training or see wetin sup. Oh. And you are the captain for crying out loud. That's why the guy come turn up late. I think I come to say, okay, for, as you take come late now, you no go play. So now the question now be say whether they go even drop the captain armband from im hand na wetin we dey even dey hear we never know how e go sup because this is the second time he has done this in about whether na nine months abi how long sef and you are a captain you are not giving good example to people that is why they come talk say they go drop am so apart from this issue Kevin Campbell sef come come outside come dey talk about Pepe you know say they no dey play Pepe at all na just cameo appearances so Kevin Campbell come dey talk say the reason for him o wey he feel say make dem no dey use Pepe na because Pepe get one kind attitude problem. Maybe the guy no dey lis ten to wetin Kochi dey talk because how you go get Pepe for bench? You go dey play people like maybe Nketiah, you no go dey reason his side as in they just they no just dey reason am and this guy is the highest player wey be say we buy for transfer seventy two million pounds our record breaking person we buy am to come keep am for Benjamin omo sey e no make sense at all. So away from dat story, another story wey dey run for social media be sey a lot of Arsenal fans come dey talk sey whether make Arsenal go sign Mauricio Icardi from PSG. I no know whether una know dis guy, whether una don see the guy play because me I no go lie for you I just know the guy for name I never really follow am make I know how how im good how im good reach because I know sey for PSG there the guy dey for Benjamin So I never know wetin sup. Like wetin Simon Ubani dey talk, like some people dey talk say the guy go do tattoo. And no be lie sef because 24 hours to that Arsenal match, but they show uh, Aubameyang wey carry tattoo, show picture, but we no know whether na uh, him do the tattoo before the match abi don do am since dem come post the picture we never really know so mo no really talk say na tattoo because ateta no come outside say the guy go tattoo wetin we hear be say Di guy at um Aubameyang request for leave and officially di club allow am to go but im no come come back early. Na dat coming back early na im be di offence. No be say im go do tattoo. If im like make im go do tattoo, eh, it's not our business. If im like make im go see im family, it's not our business. Di main koko be say you went out and you came back late bearing in mind that we have a match on Saturday, you did not come to training on Friday. Are you expecting that on Saturday they will just put you in? na the issue be that that's why dem no put am so back to the matter shey make we go for Mauricio Icardi for January abi make we no go for am if you no know the guy if you know how the guy dey play abeg make na let me know for the comment section make I know how good the guy dey maybe after this live now I go go for YouTube now go check how the guy dey play whether the guy dey good enough so apart from that another story wey come dey burst my brain wey come dey sweet me be say Atletico Madrid president wey dem dey call Jill Martin don tell Joao Felix agent say if anybody wan buy Joao Felix make na let us know say we go part ways as long as the offer make sense so if e be like that omo na be say e don give Arsenal green light say if una wan buy Joao Felix make na come for January as long as una go pay money there will no wahala na we go sign the guy and Di valuation for Joao Felix na sixty-three million pounds na wetin dem valuate di guy say in case Arsenal wan sign di guy or anybody dey interested in signing di guy no wahala make dem come carry am. So away from dat story omo I no know whether una don hear say Antonio Martial agent through Sky Sports because dem dey interview am for Sky Sports so He come tell Sky Sports say Antonio Martial wan comot for January o, say him dey look for any club wey go come sign am. And Arsenal now since we dey find striker because Aubameyang now we do wey things dey sup and never no really know wetin dey happen with the guy whether they go drop am indefinitely whether they go do am wetin dem do Ozi I never know because the guy dey get stubborn head I never really understand so we need striker now so whether we go go for Martial for January even if na loan make we collect the guy make come play for us or even if na outright buy make we buy am una support that move say make we buy Martial abi make we fashi Martial say maybe the guy na shit packer maybe the guy no too good enough wetin una think make we go for Martial abi make we no go for Martial so away from that one wey we dey reason Martial matter Paul Merson wey be one of our monitoring spirits come dey let us know say e go make sense because the guy dey for pundit duty he come dey talk say e go make sense make Arsenal go all out for Dominic Calvert-Lewin of Everton. So e go make sense more go all out, go carry this guy because the guy dey very good even though now the guy get injury. So in dey for treatment table but they talk say by January no Anuain go don recover say make we go carry this guy. Shey una support this move. Say any amount wey dem talk if na sixty million pounds if na seventy million pounds Mo go buy the guy because the guy is still young and the guy na person be say if he dey for your front, he get good hold up play. He go fit hold ball, distribute ball. If na shot, you go wipe am. If na cross and all, you go nod am. Any which way wey you want, he go give you. The guy dey very good. He dey clinical in front of goal. So una go support mo go for this guy abi mo fashi am. So apart from all these transfer issues now, Martin Keown wey be one of our legends come come outside come dey talk say for this Aubameyang matter now say him dey expect say Arteta go drop this guy collect the captain handband from him hand because he's not worthy of a captain because which kind of captain na you why you go dey comot you the thing no make sense na you get una get match early kick off like that kind four no be say na night una get match 4pm wey be say normal normal you suppose to come training no you no come come on Friday you no call anybody and no be say you get suspension or say maybe referee give you red card wey be say you go miss one match you know say on a normal day you fit dey for the team sheet who knows or maybe Lacazette fit go get injury they go come draft you in nobody knows you are the captain for crying out loud you come miss training on Friday you no fit call Kochi say Kochi how far o see I no go dey around o see one thing one thing happen o you no call anybody say make dem comot the captain handband from him hand so This Aubameyang behaviour na wetin don overshadow everything. This our win no win 3-0, nobody even dey talk about the win again. Everybody come dey talk about Aubameyang. What should be done to Aubameyang? Shey una support say make dem comot captain armband from this guy hand? Abi make dem still leave am? Na the issue wey dey ground now. Even Agbonlahor sef come come outside come dey chook mouth for the matter talk say him when he dey for Aston Villa when he be captain he say he fuck up like this say he get when he mess up say he come go smoke shisha they come catch am with camera say he dey smoke shisha say as they come reason the matter say out of shame he no fit do anything say he just comot that captain handband tender am resign say he no wan be captain again say if Aubameyang know the best thing for am make him just resign make him just comot that captain handband carry am give the vice captain wey be uh, Lacazette say baba take o oh, I no do again o oh, I no wan do captain again o oh. So I no know how una feel this one. Shey make dem comot the captain handband from Auba, carry am give Lacazette, abi make dem forgive Aubameyang say eh, na human being na nobody is infallible, again nobody is perfect, anybody can make mistake. How una feel for that one? Make na let me know for the comment section. So my dear football lovers, omo na the few updates wey dey this morning be this. So hopefully tomorrow I go come give una live. Tomorrow morning, I will give una live again. Then in the afternoon, I will go computer village, go repair my laptop. Man, see how I go do so that on Tuesday, I go continue with our normal updates where we dey do am. So, my dear football lovers, thanks for joining the show. Tomorrow, I'll come your way again. So, I gotta go. Happy Sunday. I mean, I enjoy myself. Ciao.